וואס מ'האט גערעדט די פריערדיגע וואכן איז בעצם געווען א שטיקל הקדמה צום עיקר וואס מ'העט בעזרת השם היינט אביסל צוקומען דערצו. ס'איז דא א פסוק אין ירמי' דער נביא זאגט, עקוב הלב מכל ואנוש מי ידעני, ירמי' קאפיטל י ז, פסוק ט', זאגט רש י דארט, עוקב הלב מכל, זאגט רש י, די הארץ פון א מענטש איז מלא תאוה ועקיבא מכל רע, די הארץ פון א מענטש איז זייער זייער א קאמפליצירטע זאך, ס'איז זייער זייער פארדרייט אסאך מאל, און זייער פארפלאנטערט און זייער זייער שלעכט אסאך מאל זאגט רשע ועונש היא טייטשט רשע לשון חולי וכליו היא זה די הארץ פון א מענטש איז זייער קראנק אסאך מאל פון די מורא'דיגע עקמימיות שבלב ווי די גמרא רופט עס אן די גמרא זאגט לעניוורעי רמים די שטורם ווינטן וואס די אייבערשטער ברענגט און נישט באשאפן געווארן אלא לפשט הקמימיות שבלב, א מענטש האט א הארץ, ווי מ'זאגט א קמימיות וואס איז פארקרומט, און מ'דארף עס אויסגראדן, אונז דארף מען וויסן ווי אזוי איז אונזער הארץ געווארן פארקרומט, אונז ווייס מען די אייבערשטער האט באשאפן די מענטש ואלקים עשה את אדם ישר, דער אייבערשטער האט באשאפן א מענטש גלייך, והיינו ביקשי חשבונות רבים ווי אזוי געשענט עס און ווי אזוי ווערט די הארץ אזוי פארקרומט און אזוי פארדרייט. לאמיר נאר געבן אבער קודם צוויי משלים פון חזל פון פריערדיגע צו זען וואס ס'מיינט ווען מ'זאגט די פארקרומטקייט פון די הארץ. און ס'גייט אונז אביסל צוברענגען צו דעם וואס האמיר גערעדט אין די פריערדיגע וואכן, אז ווען א מענטש האט א געפיל זאל ער זיך אלעמאל פרעגן וואס איז די געפיל, אפטייטשן וואס די געפיל איז. צו בשמות ווען א מענטש איז אין כעס, למה חרה לך, ער זאל וויסן צו די כעס איז אויף יענעם מענטש אדער די כעס איז אז איך בין נישט אזוי געלונגען אדער די כעס איז ווייל איך בין יעצט צוקלאפט. ווען א מענטש פילט זיך צוקלאפט, פארוואס פילסטו אזוי? און דעמאלטס וועט מען עס קענען דירעקטן און פירן אויפן ריכטיגן וועג. ס'דא א גמרא מסכת נדרים, די גמרא זאגט, כל מי שאינו מבקר את החולה הרי זה שופך דם, איינער וואס איז נישט מבקר את החולה, די גמרא זאגט שטערקערע לשון, איז מבקש עליו שימות, איז כאילו ער בעט יענער זאל שטארבן, די מרא רעדט דארט א גאנצע סוגיא פון ביקור חולים, איך הער ווען איינער גייט מבקר זיין א חולה, אוודאי בעט ער דעם אייבערשטן יענער זאל געזונט ווערן, אבער אויב ער גייט נישט מבקר זיין די חולה, וויל ער יענער זאל שטארבן, ער איז א שופך דם, די גמרא ענטפערט אז ס'מיינט נישט ממש אז ער איז א שופך דם, ס'מיינט נאר אז ער דאוונט נישט יענער זאל געזונט ווערן, ער וואלט געקענט דאווענען יענער זאל געזונט ווערן. אבער רבותי פון די גאונים, אין שלטת די רב אחאי גאון שטייט א פחד פון א אפטייטש פון די הארץ פון א מענטש. ר' אחי גאון זאגט, דו האסט א נאנטע חבר וואס ליגט אין שפיטאל, דארפסט אים גיין באזוכן, א נאנטע חבר. ס'איז אריבער דריי טעג ביסט געווען פארנומען האסט נישט געקענט גיין, אקעי די נעקסטע טאג מארגן די פרי גיי איך אים גיין באזוכן, ביסט געווארן פארנומען מיט נאך אפאר זאכן ביסט נישט אנגעקומען דערצו, אקעי נישט געפערליך, ער האט געהאט א הארץ אטאקע דארף ליגן דארט נאך צוויי וואכן, איך וועל נאך אריבער גיין. זאגט ר' אחי גאון ס'גייט אריבער נאך דרײַ טעג און ביסט נישט אנגעקומען דערצו און דו הערסט פלוצלינג אז מ'גייט אים שוין ריליעסן, מ'גייט אים שוין באפרייען פון שפיטאל, הייבסטו אן גלייך טראכטן, איין מינוט, מ'גייט אים באפרייען פון שפיטאל און איך גיי אים מארגן באגעגענען אויפן גאס און איך גיי מיך דארפן פארענטפערן פארוואס כ'בין אים נישט געקומען באזוכן, הלוואי שטארבט ער. רב אחר גאון, הלוואי שטארבט ער, אזוי זאל איך אים נישט דארפן פעיסן און נישט דארפן פארענטפערן פארוואס איך בין אים נישט געקומען באזוכן. רבותי נאך איינמאל, דאס איז נישט די שכל פון א מענטש, די שכל פון א מענטש וועט קיינמאל נישט טראכטן אז ווייל איך קען אים נישט פעיסן פארדעם זאל ער שטארבן, אבער די הארץ פון א מענטש זאגט עס, און אונז האבן געשמועסט די שכל מיט די הארץ זענען צוויי באזונדערע זאכן, אין די הארץ פון א מענטש איז ער גרייט אז יענער זאל שטארבן אז איך זאל נישט דארפן האבן די שוועריקייט פון אפאר מינוט פון אים קענען פעיסן. וואס איז פשט? וואס איז פשט? ווי פארדרייט זעמער אונז? וואס איז פשט אז מיין הארץ פלוצלינג איז א רוצח צו קענען הרג'ענען א מענטש? אויב יענער האט געעפנט א געשעפט קעגן מיין געשעפט, ער געט אנטציקן די אפאר קאסטומערס, זאל ער אפשטארבן. פארוואס זאל ער שטארבן פאר דעם? זאל איך מער מצליח זיין? וויאזוי גייט אונזער הארץ עפעס אזוי ווילד? אונזער הארץ האט איין וועג ווי אזוי ער טראכט, אונזער מח האט א גאנצע אנדערע מהלך. רבותי עס איז דא אין די הקדמה פון חובת הלבבות, יעדער לערנט חובת הלבבות אבער די הקדמה אויך כדאי צו לערנען, די הייליגע חובת הלבבות שרייבט אז כ'האב געטראכט ביי מיך מי אנכי ווער בין איך צו שרייבן א ספר, איך בין סתם א קטן, סתם א קליינער מענטש, איך גיי שרייבן א ספר צו זאגן פאר אנדערע מענטשן וואס צו טון, איך בין נישט גענוג חשוב, איך בין נישט גענוג דערהויבן, איך גיי נישט שרייבן. זאג די חובת הלבבות האב איך נישט געשריבן, האב איך אבער נאכדעם געטראכט ביי מיך, די חובת הלבבות איז געווען איינער וואס האט גוט אפגעלערנט זיין נפש, וואס איז די עכטע סיבה וואס איך שרייב נישט די ספר? ווייל איך בין נישט גענוג חשוב אדער ווייל איך בין פויל? כעצלות שבי, ס'איז פויל, איך בין פויל צו שרייבן די חובת הלבבות זאגט אונז רבותי ס'איז דא אסאך מאל זאכן וואס א מענטש וויל נישט טון און ער רעדט זיך איין איך טו עס נישט ווייל איך זוך נישט קיין כבוד, מ'האט אים מכבד געווען צו זאגן א שיר יום טוב צו שמחה מעריב, נע איך זאגן א שיר און די חובת הלבבות זאגסטו נישט ווייל דו זוכסט נישט קיין כבוד, די אוודאי זוכסטו, מארגן וועסטו שטיין ביי א קופקע און וועסט פארציילן די נייעס דו וועסט רעדן די העכסטע און וועסט וועלן יעדער זאל דיך אויסהערן. נאר ביסט פויל זיך אנצוגרייטן די שיעור. טראכט גוט אריין יעדע מאל ווען דו טוסט נישט עפעס, פארוואס טוסטו עס נישט? וואס איז די סיבה וואס דו טוסט עס נישט? זאג דיך אויב עס איז א ווארט וואס כ'האב גוט אריינגעטראכט אין מיין הארץ און כ'בין צוגעקומען אז אפשר איז עס וועגן עצלות, האב איך מיך גענומען שרייבן. מאך נישט חשבונות, א מענטש מאכט אמאל חשבונות ווייל ער איז חשוב, אדער ווייל ער וויל נישט גאווה, אדער ווייל ער איז א דערהויבענער מענטש, און דערווייל איז עס פשוט עצלות. ס'איז באמת דא א מעשה, דער הייליגער רבי'ן פון פשיסחא ווערט געברענגט, איך בין אויפן פשעסחת אמאל געזעצן אויפן פלאץ און געלערנט, אינמיטן האט זיך אים פארגליסט א שמעק טאביק, ווי קומט צו קענען לערנען בעסער איינגענעם, געוואלט צוגיין, ס'איז געלעגן דארט אין א קעסטל איז געלעגן דער טאביק, און איך בין אויפן פשעסחת טראכט איך גיי מיך אויפשטעלן נעמען דער טאביק, אבער נאכדעם האט ער א רגע, רבינו איז אויך געווען א חכם מכל אדם, האט רבינו זיך אפגעשטעלט, איין מינוט, איך גיי גיין נעמען דער טאביק? פארוואס? איך דארף מיך נאכגעבן מיינע תאוות, איך קען נישט לערנען ווייטער אן דעם, וויפיל מאל מיט לערנען, איך דארף א קאווע, ניין לאמיך לערנען ווייטער, איך דארף נישט יעצט די קאווע, ווער זאגט איך דארף די קאווע יעצט? אבער א רגע נאכדעם האט ר' בינעם זיך אליינס געפרעגט, איז די סיבה וואס איך גיי נישט יעצט נעמען די טאביק ווייל איך וויל מיך נישט נאכגעבן מיינע תאוות, אדער די סיבה איז ווייל איך בין פויל זיך אויפצושטעלן און אהינגיין, און ס'איז מיר סאך לייכטער צו זאגן כ'וועל מיך נישט נאכגעבן די תאוות. וואס איז די אמת'ע סיבה? וואס ליגט אונטער דעם? וואס ליגט אונטער די היי? וואס איז די סיבה וואס איך וויל נישט גיין? זאגט רבי בינעם, ניין, אויב איך בין בעצלות גיי איך יא גיין. איין מינוט, זאגט רבי ר' בינעם, סאו איך גיי יא גיין ווייל איך גיי ברעכן די עצלות, אפשר טאקע קען איך מיך נישט נאכגעבן די תאוות, אפשר איז דאס די סיבה, פארדעם וויל איך גיין. די רעבינע מחליט געווען איך גיי מיך אויפשטעלן איך גיי אהין גיין און איך גיי עס נישט נעמען סאו כ'האב מיר נישט נאכגעגעבן די תאוות און נישט נאכגעגעבן די עצלות אבער רבותי וואס ס'לערנט אונז יעדע מאל ווען א מענטש טוט עפעס ווען א מענטש טוט א פעולה דארף ער אריינטראכטן וואס האב איך געטון און וואס ליגט אונטער דעם וואס כ'האב געטון? פארוואס טו איך עס? א מענטש, יעדע זאך וואס ער טוט. א מענטש בויט א שיינע הויז, פארוואס בוי איך עס? ווייל איך וויל האבן א באקוועמע הויז, אדער ווייל איך וויל יעדער זאל זען ס'איז שיין? איך וויל לעבן רואיג, אדער ווייל איך וויל מענטשן זאלן זען, אדער אפילו נישט מענטשן זאלן זען, נאר איך קען נישט צוקוקן וויאזוי יענער האט א שיינע הויז און איך נישט? ס'איז אלעס זאכן וואס מ'דארף זיך פרעגן, און ס'איז זייער זייער וויכטיג זיך צו פרעגן, ווייל ווילאנג סתם דו בויסט די הויז, נישט געפערליך, וואס א חילוק וואס דו טראכסט? אבער אסאך מאל קען ארויסקומען גרויסע פראבלעמען, ס'איז דא א ספר חשבון הנפש ר' צבי סאלאנטער ברענגט פון אים ווי ער לייגט אראפ, ער פון די ערשטע וואס לייגן אראפ פון ספרי הקודש פון אונזערע רבנים, כ'רעד נישט פון די פסיכאלאגן, וואס לייגט אראפ דאס וואס אונז האמיר אוועקגעשטעלט אז ס'איז דא א הארץ פון א מענטש, א מח פון א מענטש, און זאכן וואס איז דא אין די סאבקאנטשעס פון די מענטש, שרייבט ער דארט אז ס'איז געווען א גענעראל וואס האט געפירט מלחמות מיט אַ העלדישקײט אײַנגענומען אײן לאַנד נאָכן צװײטן. מע האָט אים כּסדר געהעכערט אין ראַנג, געװאָרן אַ העכערער גענעראַל, מיט די הױפּט-גענעראַלן, מיט די הױפּט-מאַרשאַלן, ער איז אָנגעקומען זײער הױך. ער איז געװען אַ גיבור ואיש מלחמה, אַ דרײסטער מענטש, װאָס דערשרעקט זיך נישט פֿון גאָרנישט און האָט נישט מורא פֿון גאָרנישט. זאָגט אָבער, אײן נאַכט איז מען געזעצן דאָרט אין די באראקן דארט ווי מ'האט זיך אפגעשטעלט אינמיטן די מלחמה, און עס איז געווען איינער פון די פשוטע סאלדאטן וואס האבן דארט געשמועסט צווישן זיך, און ער האט אונטערגעהערט וואס מ'שמועסט, און יענער האט געזאגט ווי אונזער גענעראל ווען מ'אכט זיך ווער איז שטארק, אונז זעמער די וואס פירן די מלחמה, ס'איז נישט ער, און אוודאי ער נעמט די קרעדיט, און אונז זעמער עכט וועם ס'קומט זיך. שרייבט ער דארט אין די ספר חשבון הנפש אז דער גענעראל איז אין איין רגע געווארן אזוי אויפגערעגט, אזוי אין כעס, ער האט זיך נישט געקענט באהערשן, ער האט צוגאנג צו יענעם און געשלאגן און ארויסגעווארפן. זאגט ער, וואס איז געשען דא? דו ביסט דאך דער שטארקע, דרייסטע מענטש, דו האסט דאך נישט מורא פון קיינעם, דו פירסט מלחמות, כל מלכי מזרח און מערב האבן מורא פון דיך, און דו ווערסט אזוי דערשראקן פלוצלינג ווען עפעס איינער האט עפעס געזאגט, האט ער געזאגט? וואס איז געשען? פאר דעם קענסט דיך נישט באהערשן און דו גייסט אים שלאגן ממש בפועל מיט הענט און פיס? וואס איז געשען? שרייבט ער דארט אז די אמת איז אז דער גענעראל איז בכלל נישט געווען קיין דרויסטע מענטש, נישט דאס האט אים געדרייווט צו פירן מלחמות, ער האט געהאט איין זאך וואס האט אים געדרייווט, איין זאך וואס האט אים געפירט, ער וויל זיין אנגענומען, ער וויל זיין אנערקענט, ער וויל מענטשן זאלן רעדן פון אים, מענטשן זאלן אים ארויפקוקן, איז ער געווען גרייט צו גיין אין מלחמה, און ער איז געווען גרייט צו זיך אריינלייגן זיין לעבן אין א סכנה, איינמאל און נאכאמאל, פארוואס? מען זאל רעדן פון מיך, איך זאל זיין ארויפגעקוקט, איך זאל זיין די העלד, איך זאל זיין אויף די פראנט פעידזש פון די נוספעיפער, זאגט ער, די מינוט איינער האט אים עפעס בארעדט? איז עס דיין גאנצע זאך איז צופאלן? די גאנצע זאך איז נישט געווען קיין העלדישקייט מיט קיין דרייסקייט מיט קיין אמיצות מיט קיין שטארקייט ס'איז גארנישט געווען עס איז געווען פשוט א מענטש וואס האט עפעס געזוכט און די מינוט ער האט עס נישט מען קען אמאל זעהן מענטשן גרויסע גבירים צו צו צו צו גרויסע מענטשן וואס זענען אנגעקומען פירן גרויסע ביזנעסען און צום עמער זיי זענען מענטשן און זיי גייען אן און זיי דערשרעקן זיך נישט פון גארנישט עפעס א קליינע יונגעלע זאגט עפעס און די מענטשן ווערן אויס מענטש ווייל ער איז נישט דער שטארקער מענטש, וואלט דער מענטש געארבעט אויף זיך וואלט דער מענטש זיך אליינס געפרעגט פארוואס טו איך עס? וואס איז די סיבה? וואס ליגט אונטער דעם? בין איך שטארק אדער בין איך צובראכן? בין איך א העלד אדער זוך איך כבוד? זוך איך פעים? זוך איך מען זאל רעדן פון מיך? וואלט ער עס ריכטיג אפגעטייטשט וואלט ער געוואוסט על כפנים וואס צו ארבעטן אויף זיך כ'וואלט א גערעכט בעצם בין איך א קליינע שוואכע פארלוירענע מענטש וואס ווען איינער קומט נאר און זאגט מיך עפעס א ווארט בין איך שוין אויס מענטש און ער וואלט געקענט אפשר ארבעטן אויף דעם אבער ער האט נישט געוואוסט אליינס זיך אפצולערנען פארוואס טו איך עס. רבותי די חכמי אומות העולם היינט זאגן און דאס ברענגט אונז צו די גרויסע פראבלעם וואס מאכט זיך כסדר. זיי זאגן אז רוב זאכן וואס ווערט אריינגעלייגט אין א מענטש, אין די סאב-קאנטשעס מיינד פון א מענטש, רובא דרובא פון די זאכן ווערט אריינגעלייגט ווען די מענטש איז א יונגל, א קינד, ביז זיבן יאר אלט. דאס הייסט אזוי, רוב, נישט טבעיות, א מענטש איז אין כעס, מענטשן ווערן געבוירן מיט כעס, מענטשן קענען אויפפיקן כעס פון אנדערע, מ'וועט צוקומען צו מידות די אנדערע שיעורים, אבער בעליף'ס, מחשבות, געדאנקען, זאכן וואס א מענטש גלייבט אין דעם, רוב זאכן ענדיגט זיך, ס'ענדיגט ווערן געפראגרעמט ביי די זיבן יאר אלט, זיינע עמאושענס, צו פילן, וואס צו פילן ווען איינער רעדט פון אים, וואס נישט, וואס צו פילן ווען איינער נעמט עפעס צו פון אים, ער איז א יונגל אין קלאס, מ'האט אים עפעס צוגענומען, ער דארף זיך אויסלערנען אז נאר ווען איך פייט קען איך האבן מיינע זאכן, איך דארף צוריקגעבן, איך קען מיך בארואיגן, אדער איך בלייב אנגעצויגן, איך בלייב אין כעס, וואס איז א סכנה פאר מיך און וואס נישט, וואס איז עפעס וואס, ס'איז נאך מער פון דעם, די וועג וויאזוי מ'טייטשט עס אפ, די זאכן גייען דעמאלטס אריין אין די מח פון די מענטש אן קיין פילטער, דאס הייסט אזוי, היינט ווען איך זע עפעס, עפעס וואס דארף אריינגיין אין מיין מח, האב איך אויך די שכל, די שכל זאגט, יא, ס'איז אזוי, אבער נאר וועגן דעם. א קינד האט נישט דעם מח, ער האט נישט די שכל, אבער ער האט יא די הארץ וואס ווערט דארט אריינגעלייגט אלעס אין זיין בעליף סיסטעם. למשל, לאמיר געבן א דוגמא, ווען א יונגעל קומט אהיים פון חדר, און די מאמע איז מורא'דיג אנגעצויגן, די אינגל ווייסט נישט, די מאמע האט געהאט א שווערע טאג, און די אינגל הייבט אן פארפירן, הייבט אן ווילדעווען, און הייבט אן זיין א קינד, און די מאמע נעמט זיך שרייען, קוילער זיי שטיל גיי ארויס פון דא. וואס איז יעצט געשען ביי די קינד'ס מח, די קינד'ס מח איז יעצט אריינגעגאנגען, נישט נאר מיין מאמע האט געהאט א שווערע טאג, ער האט נישט גענוג רייף צו קענען מאכן די חילוק, היינט איז א שווערע טאג ווייל מיין מאמע איז געווען אנגעצויגן, אין זיין מח גייט אריין אז ווען איך בין אביסל לעבעדיג מאכט מען מיך שטיל, דאס אריין אין זיין מח, און דאס בלייבט אין זיין מח אייביג, נאכאמאל, מען קען ריפראגרעמען די מח, אבער אויב מען טוט עס נישט, אויב מען ארבעט נישט ווי דער רמב ם זאגט אויף די נפש און די מענטש בלייבט מען דארט. כ'האב אנגעהויבן זאגן די חכמי אומות העולם, אבער רבותי אזוי שטייט אין אלע ספרי קדמונינו, די הייליגע ווילנא גאון זאגט אויפן פסוק חנוך לנער על פי דרכו, זאגט די ווילנא גאון דארט, רעד צו א קינד, ווייל רוב זאכן וואס דער קינד גייט טון זיין גאנץ לעבן, גם כי יזקן לא יסור ממנו ווייל ס'גייט בלייבן דאס וואס מ'האט אים יעצט אריינגעלייגט אלץ א קינד. ס'דא א לשון אין שלוה קדיש יעצט כדי נאכצוזאגן די לשון, דער של ה הקדוש זאגט ווען ער רעדט פון מחנך זיין א קינד, זאגט דער של ה הקדוש אין שערי אותיות דרך ארץ אות קכ ד, וישכיל בו מבין שתיים או שלש שנים צוויי דריי יאר זאל מען אנהייבן אריינלייגן מחנך זיין די קינדער להדריכו בקהל,

פון די הייליגע שלו הקדוש, כל מה שקונה בנפשו בילדותו נשאר קיים בלייבט אזוי בטבע קיים כל ימיו, די שלו הקדוש זאגט די ווערטער, זיי מיינען זיי זענען היינט אויפגעקומען דערמיט, זאגט די שלו הקדוש יעדע זאך וואס גייט אריין אין א קינד ווען ער איז קליין צוויי דריי יאר בלייבט זיין טבע כל ימיו. סאו רבותי אונז גיימער רעדן נאך א שיעור אויב אונז ווייסן מיר דאס, וויאזוי אונז זאל מען מחנך זיין אונזערע קינדער לאור זה וואס מען דארף זיי מחנך זיין אין די יונגע יארן וויסנדיג די אחריות וואס ליגט אז דאס גייט בלייבן מיט אים א גאנץ לעבן. אבער קודם לאמיר רעדן אונז, אונז זעמיר שוין אריבער די זיבן יאר, זאכן האבן זיך שוין געשלאסן ביי אונז, קומט א מענטש און ער ווערט עלטער, און יעצט האט ער שכל, די נערוון פון א מענטש קראכט, די נערוון פון א מענטש קען נישט פארנעמען די מצב ווען זיין שכל זאגט אים איין זאך אבער זיין הארץ זאגט אים א צווייטע זאך, ער שלאגט זיך מיט זיך אליינס, ער ליגט אין בעט און ער איז דיפרעסט, וואס איז ער דיפרעסט? ווייל איך טריי שוין צו טון אזוי אסאך און ס'גייט מיר קיינמאל נישט, ס'גייט דיר יא, האסט נישט געטרייט, אוודאי האסטו נישט געטרייט ווייל דיין מח האט דיך געזאגט אז ס'איז א דעינדזשער צו טרייען, מ'וועט שוין צוקומען צו אפאר משלים, אבער בעצם אונז ווייסן מיר רצון ברעכט אייזן, יעדער ווייסט ס'איז א כלל, די הייליגע מאראל, יעדער זאגט עס, רצון מיט רצון פון א מענטש, מ'וועט רעדן איין שיעור פון די כח המחשבה פון א מענטש, היינט רופן זיי עס מעניפעסטעישן, מ'קען מעניפעסטן, ווען א מענטש וויל עפעס עכט גייט עס צוקומען, אבער דאס אלעס שטייט אין די הייליגע מאראל באידען זאל מען מער מאריך זיין איינמאל. אבער ווען א מענטש וויל עפעס עכט, ער וויל טאקע, פרעג א מענטש, וויל זיין א גביר? אוודאי וויל איך זיין א גביר. וויל זיין א תלמיד חכם? אוודאי וויל איך זיין א תלמיד חכם. נאר דעם צוליב וואס איך וויל בין איך נישט געווארן א תלמיד חכם. רצון ברעכט אייזן. פארוואס? כ'האב א עכטע רצון. די תירוץ איז דיין מח האט טאקע זייער א גוטע רצון, אבער דיין סאבקאנטשעס מיינד וואס איז געווען געפראגרעמט אלס קליינע יונגל האט מורא, ווייל דעמאלטס האט ער זיך אויסגעלערנט, ער לערנט זיך נישט דעמאלטס אויס קיין כללים, ער לערנט זיך אויס פאקטן. ער האט זיך דעמאלטס אויסגעלערנט אז א דורכפאל איז דערנאך, ווייל ער האט צוויי מאל געהאט א דורכפאל, ער האט געטרייט צו בויען עפעס און ס'איז דורכגעפאלן, אדער צוויי מאל וואס ער האט עפעס פרובירט און ביידע מאל איז געקומען זיין עלטערע ברודער און האט עס צעבראכן, וואס זאל נאר זיין, האט זיך גלייך געפראגרעמט ביי אים, איך טריי איין מאל און אויב איך פאל דורך קען איך עס מער נישט טון, סאו יעצט האב איך א געוואלדיגע רצון אבער זיין בעליף סיסטעם, זיין נערוועס סיסטעם זאגט אים, שטעל דיך אפ, גיי נישט דארט, גיי נישט דארט, ס'איז דעינדזשערעס פאר דיר, דו קענסט דורכפאלן, און ווען וועסט דורכפאלן איז דערנאך. און ער דארף האבן די ריכטיגע שמועס צווישן זיין מח און זיין סאבקאנשעס מיינד, ער דארף ריפראגרעמען דאס. צו מען טוט עס דורך היפנאסיס? ניין, דאס גיימער עס טון תורה'דיג, אבער אונז וועמער זען וויאזוי מען קומט צו דערצו, אבער קודם זאל ער וויסן אז דאס איז עס. לאמיר געבן נאך א משל, א מענטש קומט אריין און ער קומט אין ארבעט, און עפעס איז אים נישט אזוי קלאר, צו ס'איז די באבוס האט נישט געצאלט, ס'איז אריבער שוין אפאר טעג נאך מ'האט געדארפט צאלן, אדער די באבוס האט אים געזאגט עפעס א ווארט, מיט זיין שכל, ס'איז אקעי, וואס איז געשען, ער האט נישט היינט, ער וועט געבן מארגן, מיט זיין שכל, זיין שכל זאגט אים, די באבוס האט געזאגט א ווארט, ער האט נישט געמיינט שלעכטס, ער האט נישט געמיינט צו אטאקירן, פארקערט, ער האט א ביזנעס, ער וויל ס'זאל פארן, ער האט געמיינט צו מעורר זיין אז פון היינט און ווייטער זאל מען דאס טון אזוי און אזוי. אבער וואס געשעהן מיט דעם מענטש? ער ווערט פארמאכט, ער ווערט אויפגערעגט, דאס הייסט מ'האט מיך געזאגט, כ'האב באקומען א פסק, און ער ווערט, די די ריעקשאן וועט זיין ריזענטמענט, די ריעקשאן וועט זיין נישט נקמה אבער אבער שנאה און און און און אנגעצויגן, וואס איז געשעהן? וואס איז געשעהן? מ'האט עפעס געזאגט? רעד מיט אים שכל'דיג, אוודאי, ס'איז נארמאל, ער געזאגט, ער האט געוואלט, איך זאג אויך פיין ווען ער וויל עפעס, ווען איך וויל עפעס די מעסעדזש זאל אנקומען, אבער ווען ער איז געווען א קינד און ער האט נישט געקענט פארשטיין מיט זיין שכל עפעס, און מ'האט אים דעמאלטס געגעבן עפעס א זאג, איז די איינציגסטע וועג נישט צו זיין צעקלאפט איז געווען אויפגערעגט אויף יענעם אדער ווערן פארמאכט דאס איז וויאזוי ער ריעקט פון זיך אליינס. אפאר מינוט שפעטער צו א טאג שפעטער גייט ער אנהייבן זיין שכל ארבעטן און דעמאלטס וועט עס ארבעטן ריכטיג. רבותי לאמיר גיין אביסל, יעדער איינער איז היינט פארנומען, יעדער איינער איז היינט גרויסע מחנכים, אונזערע עלטערן האבן נישט גוט מחנך געווען, אונזערע טאטעס זענען געווען, מיין טאטע האט מיך געשלאגן אין בעסמעדרעש ווען ווען איך האב נישט געדאווענט, איך גיי זיין אנדערש, איך מיט מיינע קינדער גיי איך זיין אנדערש, מיין טאטע ווען מ'איז נישט געזעצן ביי די שבת סעודה גראד אדער מ'האט נישט געגעסן געהעריג האט ער געמאכט קולות איבערגעדרייט, איך גיי עס נישט טון איך ווייס ווי ראנג ס'איז, עטס ווייסט די צובראכנקייט, די נערוון אטאקע וואס אזעלכע מענטשן האבן ווען ס'שפילט זיך איבער ביי זייערע קינדער די זעלבע זאך ווי ס'איז געווען ביי זיין טאטן, די זעלבע שבת סדר וואס ס'איז געווען ביי זיין טאטן גייט זיין ביי אים, פארוואס? ווייל מיט זיין שכל ווייסט ער אז ס'איז נישט קיין ריכטיגע זאך, מיט זיין שכל ווייסט ער אז א קינד איז א קינד, א קינד קען נישט זיצן אויפן פלאץ צוויי שעה, זיין שכל זאגט אים אז א קינד וויל אביסל ווילדעווען, א קינד דארף פארפירן, אבער וויבאלד ווען ער איז געווען א קינד האט ער אפגעטייטשט זיין ווילד ביי די שבת סדר, קומט זיך פעטש, זיין בילד ביי די שבת סעודה איז עפעס ראנג, אפילו יעצט פארשטייט ער עס אינגאנצן אנדערש, ער קען שטיין און זאגן א דרשה און מסביר זיין א חינוך שמועס פארוואס מען טאר נישט אזוי טון, אבער די ערשטע רגע ווען זיין קינד גייט אנהייבן אווער-ריעקטן, גייט אנהייבן טאנצן, גייט ער אים גלייך געבן, ווייל דאס איז וואס זיין סיסטעם זאגט אים, אה, דאס טאר נישט, דאס טאר נישט געשען. ווען זיין יונגל גייט ארומלויפן אין בית מדרש, גלייך געבן א שריי, ער גייט נאכדעם חרטה האבן צען מאל. און דאס די חרטה וואס מען האט, די שלאגן צווישן זיך, אין זיך אליינס, וואס איז געשען מיט מיך, פארוואס האב איך עס געטון, איך ווייס דאך איך דארף טון אנדערש, אבער ער איז נישט שולדיג, ווייל דאס איז געווען אין זיין מח. רבותי אונזער זאך וואס אונז האמער, וואס אונז שלאג מיר זיך כסדר, אז מיר גייען צו ר' מרדכי'ן חינוך, אז מיר גייען צו שלום בית, זעלבע זאך, א פרוי האט אים עפעס געזאגט, זי האט אים עפעס געזאגט, זי האט עפעס געזאגט א קליינע הערה, ער ווייסט אז זי האט גארנישט געמיינט, ער ווייסט אז זי איז מיד, זי איז אויסגעמוטשעט, ער ווייסט זי האט זיך געמוטשעט היינט מיט די קינדער, ס'איז געווען זייער א שווערע טאג היינט, ער ווייסט די אלע זאכן, אבער די ערשטע רגע האט ער געגעבן עפעס א זאג צוריק, פארוואס? וואלסט עפעס געטון? זי איז אויסגעמוטשעט, זי האט זיך געמוטשעט מיט די קינדער, זי האט געדארפט קאכן נאכטמאל און וואשן די וועש, זי איז געווען אביסל נישט געטראכט צו געבן עפעס א זאג, דו קענסט דאך איר, דו ווייסט זי מיינט עס נישט אמת'דיג, זי מיינט עס נישט אזוי שארף ווי עס איז ארויסגעקומען, וואו? נישט קיין חילוק, יעצט פארשטיי איך טאקע, אבער ווען איך בין געווען א קינד, ווען איינער האט מיך עפעס געזאגט, איז די איינציגסטע וועג זיך צו האלטן נישט צו ווערן צוקלאפט איז געווען, דו ביסט אויך אזוי, געבן א שריי צוריק, איז דאס די ערשטע ריעקשאן, קומט ארויס מען האט חתונה מיט די ווייב די זעלבע זאך, גלייך געט מען א שריי צוריק און גלייך טוט מען די זעלבע זאך אויף צוריק. סא רבותי די שכל פון א מענטש, לאמיר עס מסכם זיין, פארשטייט שנעל און ער פארשטייט זייער גוט וואס מען האט צו טון, אבער די נפש פון די מענטש גייט נאך דאס וואס ער איז צוגעוואוינט צו טון. כדי א מענטש זאל קענען ארבעטן אויף זיך, א מענטש זאל קענען צוקומען צו האבן ישוב הדעת. ישוב הדעת מיינט נישט אז מען דארף אויסרייסן די אלטע וועג, נאר מען דארף וויסן ווען און ווי אזוי יא צו גיין דארט און ווען נישט צו גיין דארט און ווי אזוי צוצוקומען דערצו. זיי פארציילן, עס איז געווען א מלמד, א שיינע מעשה, א מלמד, א לעכטיגע איד געווען, די בעסטע מלמד געווען אין חדר, קינדער האבן אים ליב געהאט, און ס'איז געווען איין מאל וואס ס'איז געווען א סיום, ס'איז געווען אביסל מער נישט די געהעריגע סעטינג, ס'איז געווען א סיום דארט און די קינדער האבן געברענגט עסן און מ'האט געגעסן, און אינמיטן האט ער געזען ווי די קינדער האבן אנגעהויבן זינגען א ניגון ביי די סיום, ווי איין יונגעל האט ארויסגענומען עפעס א רעקארדער, עפעס א דעווייס וואס מ'האט נישט געטארט האבן אין חדר, מאז שור און עץ רעה, מ'האט נישט געטארט האבן דאס, מלמד האט עס באמערקט, גלייך געגאנגען, די יונגעל ארויפגערופן, צוגענומען, אריינגעלייגט אין טאש, שוין, ווייטער פארגאנג די מסיבה, מיטן די מלמד ארויסגעגאנגען פאר א מינוט, און ער קומט צוריק, ער האט זיך פונקט געגעבן א וואק אריין, דער יונגל פון וועם ער האט צוגענומען די רעקארדער, איז געשטאנען אינמיטן קלאס, און ער האט געזאגט קדיש, ער זאגט קדיש אויף זיין רעקארדער וואס די מלמד האט צוגענומען, סגדל ויסקדש, די מלמד קומט אריין, האלב בעלמא דברכא ריסא וימליך מלכיסא ויעצמא פרקנאי, און דער מלמד איז געװאָרן זיך נישט געקענט באַהערשן יענע רעדע און גענומען דעם יונגל, גענומען שרײַען פֿון קולות, אַרױסגעװאָרפֿן, װאָס עס איז נישט דורך פֿינף מינוט, װאָס דער מלמד האָט געטראַכט, אײן מינוט, װאָס האָט דער יונגל געטאָן? װאָס האָט ער געטאָן? איך האָב אים עפּעס צוגענומען, דער װעג זיך אױסצוגעבן, געװען, ער האָט געזאָגט קדיש, ער האָט געמײנט מיך פּערזענלעך, ער האט מיך עפעס געטון? איך בין דאך דער מלמד וואס דארף מחנך זיין קינדער, וואס? כ'קען מיך נישט איינהאלטן אביסל? כ'האב נישט אביסל סבלנות? כ'האב נישט אביסל געדולד? וואס איז געשען מיט מיר? וואס עס איז געשען מיט אים איז איין זאך, אז ווען ער איז געווען יונג האט זיך אים געפראגרעמט אין קאפ אז ווען איינער זאגט עפעס וואס איז אנדערש ווי ער האט געוואלט הערן, איז דאס א טרעט, איז דאס א שלעכטע זאך פאר אים, און ער דארף גלייך אויף דעם ריעקטן, און אזוי איז ער א מלמד. אזוי זעמיר אונז עלטערן און אזוי זעמיר אונז מענטשן. סא לאמיר זען יעצט וויאזוי מ'גייט עס טוישן די אלעס וואס איז אריינגעגאנגען בשעת אונז זעמיר געווען קליינע קינדער. שטייט אין די הייליגע חינוך אחרי הפעילות נמשכים הלבבות, די הארץ פון א מענטש גייט נאך נאך די פעולה פון א מענטש, אבער עס זיך שלאגן מיט די נערוועס סיסטעם מיט די בעליף סיסטעם גייט נישט ארבעטן, זיך טענה'ן מיט אים גייט אויך נישט ארבעטן, ער איז אזוי צוגעוואוינט, אונז דארף מיר אים צוגעוואוינען אנדערש, אחרי הפעולות, ווען א מענטש טוט עפעס איינמאל און נאכאמאל, און נאכאמאל, און נאכאמאל, מיט א רגילות, זאגט די הייליגע חינוך, דורך דעם ווערט די הארץ פלוצלינג צוגעוואוינט דערצו, ארויסצונעמען דאס וואס איז געווארן געפראגרעמט ווען דו ביסט געווען, ווען דו ביסט געווען א קליין קינד, גייט נישט ארבעטן דורכן עס ארויסנעמען מיט געוואלד און נישט דורכן אויסשמועסן מיט אים, דו גייסט אנהייבן צוביסלעך זיך צוגעוויינען צו טון אנדערש. סאו יעצט לאמיר איבערשמועסן אונזערע משלים, און לאמיר זען אביסל וואס אונז גיימער טון. ווען א מענטש ווייסט, ווען א מענטש הערט דאס, ווען א מענטש פארשטייט דאס, ער פארשטייט אז אלעס, די די מענטשן די וואס אלס א ווערטל היינט, יא, די מענטש רעדט זיך אפ, ער האט אין זיך א אינער טשיילד, ער האט א קינד, לויט זיין שמועס פון יעצט איז עס גארנישט קיין ווערטל, ס'איז דא אין יעדע מענטש זיין אינער טשיילד וואס איז אויפגעבויט געווארן ביז ער איז געווען זיבן יאר אלט, און די קינד טראגט ער מיט מיט זיך, און די קינד שלאגט זיך מיט די ערוואקסענע מענטש יעצט ביי יעדע טריט און שריט. דער וועג איז כדי עס ארויסצוארבעטן זאגט דער הייליגער רמבם, זאגט די הייליגע חינוך, א מענטש זאל אנהייבן מיט א רגילות צוביסלעך, ס'נעמט צייט, גייט נישט אויף איין טאג, ער דארף טוישן, ריפראגרעמען, דאס האט די אייבערשטער אונז געגעבן א מתנה אז די הארץ, די סאבקאנטשעס מיינד לאזט זיך ריפראגרעמען, אבער ער דארף עס ריפראגרעמען, און ריפראגרעמען גייט זיין איינמאל און נאכאמאל און נאכאמאל טון וואס איז ריכטיג, דאס הייסט אז די מענטש זאל אנהייבן ארבעטן אויף זיך, ווען עפעס געשענט, ריעקט נישט גלייך, זיין מח קען נישט יעצט מסביר זיין פאר די הארץ וואס צו טראכטן, אבער די מח דארף זאגן פאר די הארץ איך הער, האסט יעצט א געפיל פון צוקלאפטקייט, דו ווילסט עס אויסגעבן אויף אים, ווארט א מינוט, ווארט א מינוט, ס'איז גארנישט, איך אנערקען אז ביסט דא, דאס איז די לשון וואס די ראשונים זאגן, מ'נוצט עס היינט זייער אסאך אין טערעפי, אבער דאס איז די לשון, איך גיי נישט זאגן ניין, איך ווייס וואס צו טון, איך ווייס נישט, איך ווייס וואס צו טון אבער מיין הארץ וויל טון עפעס אנדערש, איך הער כ'האב אזא געפיל, כ'האב א געפיל וואס יעצט אויפגערעגט, כ'האב א געפיל וואס יעצט צוקלאפט, כ'ווייס אז דו עקזיסט, כ'ווייס דו ביסט דא, איך טו גארנישט יעצט, כ'גיי טראכטן צוויי מינוט. רבותי ווען ער גייט אפאר מאל האבן וואס זיין קינד גייט טאנצן ביי די שבת'דיגע סעודה, און ער גייט פרובירן זיך איינצוהאלטן, ווען ער גייט וויסן פאר ער גייט אריין צום סידור שבת גייט ער וויסן אז אויב מיין קינד, יעדער מענטש דארף זיך קענען, ער גייט וויסן אויב מיין קינד גייט פארפירן ביי די סידור גייט זיין א מלחמה אין מיר, מיין הארץ גייט גלייך אים געבן א פאטש און מיין מח גייט זאגן ניין, אבער די הארץ ריעקט שנעלער ווי די מח, דארף ער זיך אויסלערנען ווען ער וויל ריעקטן, איין מינוט. גארנישט, נישט אנהייבן זיך שלאגן, ניין עכט בין איך נישט אויפגערעגט, כ'בין יא אויפגערעגט, כ'בין אויפגערעגט, פארוואס? ווייל ווען איך בין געווען א קינד, ער קען זיך עס זאגן, ווען איך בין געווען א קינד און איך האב פארפירט ביי די שבת'דיגע סעודה, האב איך געכאפט פעטש און איך ווייס אז פארפירן מיינט א פאטש, אבער כ'הער, כ'פארשטיי, ביסט דא, דו ווילסט דיינס, לאמיר אביסל, לאמיר לאזן אביסל די זאך, וואס געשענט איז מיט די צייט, די הארץ פון די מענטש לערנט זיך אויס אז ס'איז דא א אנדערע מהלך, ער לערנט זיך אויס אז ס'איז דא א נייע פירער, ס'איז דא א נייע מענטש וואס זיצט ביים רעדל, די מאשין פארט אבער ס'איז דא א נייע מענטש, האט אונז אונז האבן געשמועסט אז ס'איז דא די בענד וואס יעדער שפילט, איז דא איינער וואס ער ארבעט אויס, ער ווייזט פאר יעדעם וואס צו טון, ס'איז דא דא איינער אין טשארדזש, דער וואס איז אין טשארדזש גייט זאגן, הארץ טייערער, רואיג דיך, די מח, לאמיר זען, און א טיפע אטעם אריין, קול הנשמה תהא לאלקה, קול נשימה נשימה, דאס זאגט פאר די הארץ בארואיג דיך, די הארץ איז אנגעצויגן, די סאב קאנטשעס מיינד איז אנגעצויגן אז עפעס גייט געשען מיט דיך, ער וויל דיך פראטעקטן, זאג אים ס'איז אקעי, זאג אים ווערטער און מיט מח, ס'איז גארנישט, כ'ווייס וואס ס'באדערט דיך, מ'וועט קעיר נעמען דערפון, און ס'גייט אריבער איין מאל, און ס'גייט אריבער נאכאמאל, און ס'גייט אריבער א דריטע מאל, און דער סיסטעם פון די מענטש לערנט זיך אויס אז ס'איז אקעי. מ'זאגט היינט אסאך מאל אז ווען א מענטש האט מורא פון עפעס, מורא צו גיין אויף א עלעוועיטער, די עצה איז עקספאוזשער טעראפי, גיי ווי מער אויף די עלעוועיטער, גיי, הייב אן גיין איינמאל און נאכמאל אויף די עלעוועיטער. וואס אונז שמועסן יעצט איז אביסל אנדערש, ס'איז אויך א מהלך. וואס אונז שמועסן מיר יעצט איז אז נישט ווען א מענטש זיצט אין א טונקעלע צימער זאג איך אים, ער האט מורא פון א טונקעלע צימער, זאג איך אים גיי ווי מער מאל אריין אין די טונקעלע צימער ביז זאלסט דיך אויסלערנען צו זיין אין די טונקלקייט. ניין. איך זאג אים גיי אין די טונקעלע צימער זאלסט וויסן איך בין דארט מיט דיך, איך בין דארט מיט דיך, דארפסט נישט מורא האבן, ס'איז א אנדערע זאך ווי סתם גיי אריין אין די טונקעלע צימער און אזוי זיך אויסלערנען גייסטו אריין, ס'קומט פון די זעלבע זאך פון רגילות, אבער דא דארפסטו אנדערש זאגן וואס דאס ארבעט גרינגער און סאך שנעלער, ס'איז טאקע א טונקעלע צימער, איך ווייס ס'איז שרעקעדיג, אבער איך האב דא א עדאלט מיט מיך, איך בין געווען זייער דערשראקן פון די טונקלקייט ווייל ווען איך בין געווען א קינד איין מאל און עס איז געווען א בלעקאוט פאר צוועלף שעה און מען האט נישט געקענט עפענען די לייטס האב איך געוויינט ביינאכט איך האב נישט געקענט גיין שלאפן ווייל עס איז געווען טונקל איך האב נישט געוואוסט וואס גייט זיין און פון דעמאלטס האב איך א פחד איך האב דעמאלטס געמיינט ס'גייט זיך קיינמאל נישט אנצינדן איך האב געמיינט וחושך על פני תהום ס'גייט בלייבן אייביג אזוי און איך האב דאך נישט געהאט די שכל ווי מען שמועסט צו וויסן יעצט יא און יעצט נישט פיין. האב איך בין איך געווארן זייער און ס'קומט איך זאל זיין דערשראקן, אבער ווען איך וואלט דעמאלטס געוואוסט, וואס האב איך געוואלט דעמאלטס אלס קינד? גארנישט, מיין מאמע זאל שטיין לעבן מיין בעט, זי זאל נישט אוועק גיין די גאנצע צייט ווי לאנג ס'איז טונקל, זי האט עס נישט געטון, פאר דעם בין איך געווארן דערשראקן, יעצט איז מיין מאמע דא, נישט מיין מאמע, יעצט בין איך דא. ער זאגט פאר זיין קליין קינד וואס האט געמאכט החלטות, זאגט ער, איך בין דא מיט דיך, און דו דארפסט נישט מורא האבן, ס'גייט נישט אויף איין טאג, דער קינד האט נאך מורא, ס'איז דאך עפעס וואס איז א טבע פון אים, א טבע טוישט זיך נישט פון איין טאג, נישט פארלאנגען אפילו אז ס'זאל זיך טוישן, מילא איך זאג פֿערציק טעג, אבער איינמאל, נאכאמאל, ווען ער גייט אויפן ברידזש וואס ער האט מורא, וואס איז געשען, פארוואס האט ער מורא פון הייץ, פארוואס האט ער מורא, ווייל ווען ער איז געווען א קינד ביז די זיבן יאר, ווען ער האט נאכנישט געוואוסט אז די ברידזש האט א וועג אראפ, ער האט געמיינט סתם מען פארט ארויף, ער האט נישט געוויסט וואס גייט זיין ווייטער, און ווען מען פארט ארויף איז זייער זייער שרעקעדיג, ער ווייסט נישט וואס גייט געשען, און זייט דעמאלטס איז אים אריין אין קאפ א פחד וואס איך קען אים עס נישט מסביר זיין אפילו, אזוי ווי שמועס מיר, ס'איז אריין אן א פילטער, ס'איז אריין ביי א זיבן יעריגע קינד אין קאפ, ביי א פינף יעריגע קינד ווען ער האט נאכנישט געהאט די שכל, און ס'איז געבליבן דארט פארמאכט אין אים, יעצט האב איך די שכל אבער די חלק איז געבליבן, עס קומט אסאך מאל צו לאכן און זעהן ווען גרויסע קלוגע געלונגענע מענטשן האט מורא פון עפעס, האט מורא פון פון פון עפעס א שרץ וואס גייט, ווייל דאס איז געבליבן דארט, און ס'איז נישט נאר צו צו לאכן פון יענע מענטש, אונז אליינס האבן די סתירה אין זיך יעדן טאג, יעדן טאג קומט עס, ס'איז אקעי, כ'פאר אויף א ברידזש, ס'איז שרעקעדיג, אבער איך בין דא, איך בין דא, דארפסט נישט מורא האבן, כ'ווייס דו האסט מורא, אבער איך בין, וואס זאגט מיר אונז פאר א קינד? וואס זאגט מיר אונז פאר אונזער אייגענע קינד? ווען אונז פאר מיר אויף א עלעוועיטער, איך פאר ארויף מיט א פליגער, וואס זאג איך פארן קינד ווען די קינד שרייעט, די קינד פון פינף יאר, יוי כ'האב מורא כ'האב מורא! אונז זאג מיר פארן קינד דארפסט נישט מורא האבן, די קינד פארשטייט עס נישט, די קינד האט מורא. וואס זאג מיר פאר א עכטע קינד ווען דא שטייט א פיזישע קינד לעבן אונז, אונז זאג מיר אונז ס'גוט, ס'איז אקעי, טאטי איז דא, מאמי איז דא, אונז גיימיר דיך וואטשן, אונז גיימיר דיך היטן, דארפסט נישט מורא האבן, ער האט מורא, אבער אונז זעמיר דא, און דאס בארואיגט אים, דאס מאכט אים פילן סעיף אז זיין טאטע איז דא און זיין מאמע איז דא, למעשה דאס איז וואס אונז דארף מען טון מיט אונז, צוביסלעך, איינמאל און נאכאמאל, מיט אלע אונזערע מחשבות, מיט אלע אונזערע געדאנקען, ס'איז א טיפע סוגיות, ס'איז נישט אויף איין ווארט אבער איך גיי נאר אראפ די געדאנק וואס איז געווארן אריינגעבויט און אז אונז דארף מיר עס ארויסנעמען צוביסלעך און אונז גייען מיר עס ארויסנעמען נישט דורכן זיך שלאגן מיט די מחשבות, נישט דורכן קאנווינסן די מחשבות, נאר דורכן ווייזן פאר די מחשבות אז ס'איז דא א מנהיג, ס'איז דא א פירער, ס'איז דא איינער וואס איז אין טשארדזש און יעצט קען מען אונז ווייטער אנגיין א נארמאלע לעבן. די חינוך וועט זיין אנדערש, די שלום בית וועט זיין אנדערש, זיין יחס בין אדם מיט א מענטש וועט זיין אנדערש, ער גייט נישט דילן מיט זיין באבוס אדער מיט זיין ארבעטער ווי צוויי קליינע קינדער אין חדר וואס שלאגן זיך, ביז יעצט האט ער אזוי גע'גט צו אים, ווען די מענטשן בית מדרש זאגט אים עפעס, ביז יעצט האט ער, די קלוגע מענטש האט געענטפערט ווי א צוויי יעריגע קינד, נישט געענטפערט, ער איז געווארן ווי א צוויי יעריגע קינד, און ווען אונז גיימיר האבן די סתירה ביי אונז, ווען אונז גיימיר עפעס באמת וועלן, אבער אונז גיימיר נישט אנקומען וואס דאס מאכט די מענטש צו ליגן אין בעט און נאכדעם דעסיידט ער איך קען גארנישט איך בין א ראובאט דאס איז וואס איך טו איך וויל מער גארנישט איך קען נישט גיימיר אונז מחליט זיין ניין איך קען יא איך האב מורא פון נייע זאכן אמת איך האב מורא אריינצושפרינגען איך האב מורא ווייל מיין סאבקאנטשעס מיינד זאגט מיך אז ווען דו טוסט עס גייסטו דורכפאלן, אבער איך ווייס איך וויל עס זייער שטארק טון, גיי איך רעדן צו אים, און איך גיי אים מיטנעמען אויפן וועג, איך גיי רעדן צו אים, איך גיי אים עס מסביר זיין, איך גיי אים זאגן וואס איך האב צו זאגן, איך גיי אים זאגן וואס אונז ווילמער טון, איי דער וועג וואס איך טו יעצט איז נישט גוט, ענק וועלן אלע פרעגן, דער מענטש גייט עפעס דורך און מורא'דיג מורא'דיג צוקלאפט, ער ארבעט ביי איינעם ביי א פלאץ ווי מען שרייט אויף אים יעדן טאג, מען צוקלאפט אים, ער ווייסט ס'איז נישט גוט פאר אים, נו פארוואס ווילסטו אפילו בלייבן, פארוואס גייסטו נישט ווייטער? ווייל פאר זיין סאבקאנטשעס מיינד, פאר זיין זיבן יעריגע קינד וואס איז דא אין אים, איז סאך גרינגער דורכצוגיין שוועריגקייטן, אבער איך ווייס וואס ס'איז און איך בין צוגעוואוינט דערצו און ס'איז אקעי, ווי, כ'ווייס נישט, גייסט ארויסגיין? גייסט אנהייבן טון עפעס? איך גיב דיר משל פון ארבעט, גייסט זוכן א נייע, גייסט גיין אין א נייע פלאץ, כ'ווייס ווי שרעקעדיג ס'קען זיין, ווער זאגט גייסט מצליח זיין און ווער זאגט אז דו גייסט, עס איז ענדערש דורכצוגיין די שוועריגקייטן אויף א סעיף וועג וואס ס'איז שוין צוגעוואוינט וואס זיין רגילות איז, ווי לאזן די מענטש אביסל ארויסגיין כאטש ס'גייט זיין סאך בעסער פאר דעם מענטש, נאר אוודאי ווערט א מענטש צוקלאפט אוואדע, איך וויל בעסערס, איך לעב אין א פראבלעם, און איך קען מיך נישט ארויס זעהן פון די פראבלעם, און איך ווייס נישט פארוואס, און איך ווייס אז איך בין אין א פראבלעם, און איך ווייס אז איך בין נישט אין די ריכטיגע פלאץ און נישט אין די ריכטיגע סעטינג, איך ווייס איך מוז ארויסגיין און פארוואס קען איך עס נישט טון? אוואדע, ווען די אלע מחשבות ווערט מען א נפש מבהלה, ווערט מען א נפש מבהיל, די ישוב הדעת איז, איך ווייס פארוואס איך האב מורא, ס'איז נארמאל, נישט די מענטש אליין, איך וויל ארויסגיין, ניין איך ווייס פארוואס, און איך גיי אויף דעם ארבעט, מערטשעם, די קומענדיגע שיעור וועלן אונז רעדן אביסל אוועקגיין פון דעם, אונז גיימיר צוריק אין מענטשהאם וויאזוי צו ארבעטן אויף זיך נאך מער, אבער קודם האט מען אנגערירט אז דאס אלעס גייט אריין ביי א קינד, דארפן אונז טאקע לויט דעם זייער זייער וויכטיג רעדן ווי אזוי צו מחנך זיין אונזערע קינדער אויף דעם, נישט נאר אז ער זאל גיסן נעגל וואסער און זאגן מודה אני, נאר מחנך זיין ווי אזוי צו נעמען שוועריקייטן, עמאושענס, פילינגס, עטעטשמענטס וויאזוי דאס צו אננעמען און וויאזוי צו ווערן געבויט לויט דעם, נאכדעם צו רעדן אביסל פון די כח הרצון די כח המחשבה פון א מענטש, און במשך די צייט וועלן מיר אונז נאך מער אריינגיין טיפער ווי אזוי די מענטש קען ארבעטן אויף זיך אז זיין נפש זיין מח, זיין הארץ, זיין סאבקאנטשעס מיינד, אלעס זאל פארן אויפן זעלבן מהלך, אויפן זעלבן וועג, און ער זאל עס קענען פירן ביד רמה און זיין א צופרידענע, פרייליכע, געלונגענע מענטש.